kan nunnak Pathian bia phuannak le ngai kho dingin caanṭha a kan petu kan Pathian a hmaisa bik ah a min thiang thangṭha ko seh. Caan a ka petu Pathian ka thangṭhat i hi bantukin thawngṭha bia phuannak ding caah caan a ka hoihtu Hakha Post nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka ngei. Bawipa nih thluachuahnak in pe ko hna seh. Tuchun ni caan i Pathian bia phuan dingah ka duhmi cu Filipi dalthumnak caanghranak a si lai. Ka duhmi cu amah Khrih hngalh le a thawhṭhannak ṭhawnnak hmuh ve le temhinnak a inmi in ve le amah thih bantukin thih ve lawng hi a si cang. Hihi Pathian bia a si. Bawipa nih kan dihlak te caah thluachuahnak kan pek piak ko seh. Tuzing caan i Pathian bia phuan dingah ka duhmi cu Khrih hngalhnak nun ti hi chim ka duhmi si. Khrihfa nun kan timi ahhin Khrih hngalhnak nun hi a biapi ngaingaimi si. Hrintharnak lawnglawng in a za lo. Baibal ca relnak lawnglawng in a za lo. Baibal siang nih Baibal cacawnnak lawnglawng in a za lo. Amah Khrih hrimhrim hngalh hi a biapimi a si. Profet Hosea nih cun ka mi hna hi hngalhnak an bau caah an rawk tiah ti bantukin Khrih hngalhnak hi kanmah pumpak ah kan ngeih khawh lo ahcun zumtu nun hi ai dawh kho lo. Pathian kan hngalhnak, biatak hngalhnak a bau ahcun zumtu nun ai dawh lo. A muisam a chia i zumtu nun cu a rawkmi nun ah a cang. Cucu Khrihfa kan nunnak ah nifate kan herhmi cu Khrih hngalhnak i ṭhan hi a si. Pathian mi hna hi Khrih hngalhnak ah Pathian hngalhnak ah ṭhan a duhmi an si zungzal. Tuzing a caan zongah chim ka duhmi cu Pathian hngalhnak i ṭhan a duhmi minung pathum kong chim ka duh. A pakhatnak cu Moses kong hi a si. Moses cu Israel mi hna hruaitu pakhat a si i Pathian nih a auhmi pa a si. Israel mi hna Izipt ram i sal an tannak hmun in Bawipa Pathian nih chanchuah auh in a fialmi pa a si. Rilisen an tan tik zongah Bawipa Pathian nih rilisen ah a kut a samhpiak hna. Pathian nih bia a ruahmi pa a si. Ramcar lakah kum sawmli an um chung vialte rawlṭamnak an ing, ti an hal caan um, ral an do caan um. Cu lio caan ah Pathian he ai hawikommi Moses cu Pathian nih bia a ruah zungzalmi a si. Pathian hngalmi a si. Pathian a hngalmi pa zong a si nain Moses nih Exodus dal sawmthum le dal thumnak canghhlei riatnak kan zoh si ahcun Bawipa na sunparnak hi ka hmuhter tiah tabernakal puan thlam i a um lio ah hin Pathian kha Au i nangmah hngalhnak loin nangmah theihternak ngei loin nangmah sunparnak hmu loin Bawipa khoika hmanh ah ka kalter hlah zei thil hmanh ka tuahter hlah ti hi Moses nih a aunak aw cu a si nihin zumtu kan nunnak zongah Moses bantukin zei thil kan tuah ding hmanh zongah hin Bawipa nangmah hi ka sinah i langh nangmah aw hi ka theiter nangmah duhnak hi ka hngalhter culo cun kar ka hlanter hlah ti hi zumtu hna nih kan au aw a si ve awk hrimhrim a si thongni le pakul le pakhat kan kalnak ding lamtuan zongah bawipa ka hmai ah hin ahodah kal lai ti bawipa hmai kawlmi zumtu si hi kan herh tukmi a si A pahnihnak ah cun David nunnak hi a si. David hi Pathian hrimhrim nih ka thinlung putu tiah a timi pa a si. A nun hi cawhnok tlak tampi a um. Pathian nun in a nunnak hi kar a hlangmi pa a si. Sam kul le thum kan rel le bang si ahcun David nih hin zeitluk in dah Pathian a hngalh i Pathian i a harnak chungin a ca bawmtu a sinak kha a theih i ṭihnak tampi lak chungin Bawipa Pathian he nun cu zeitluk in dah hnangam a si a thei ko. Sihmanhsehlaw cutluk in Pathian sinak he hawikomhnak a ngei zungzalmi David nih cun Bawipa, nangmah cu sazuk nih rial ti dai a ngeih bantukin nangmah cu ka nunnak nih an ngai tiah a ti. Bawipa hi a nunnak nih a hlam zungzal, a nunnak nih a ngai zungzal. Samson ruk le pathum cangkhatnak kan zoh tik zongah ka nunnak nih Bawipa nangmah cu an hlam, ka thlarau nih hin nangmah cu an ngai. ti hrimhrim ah David nih hin a ti Bawipa hngalhnak i ṭhan i Bawipa fimnak i khah hi David nih a nunnak i ai timh zungzalmi a si nihin ni caan ah hin nang le kei te nifate kan nunnak ah hin Bawipa a ngaimi nun Bawipa a hlammi thlarau a ngeitu kan si maw ti hi tuchun zumtu hna nih pakhat cio kan i ruah awkah a herh ngaingaimi a si. A pathumnak ah Paul a si. Atu na i Bible ca kan van rel bantuk khan Paul hi biakam thar ah mi ropui minung pathum hna lakah pakhat ah ai telmi si. Cu lakah cun Paul cu Pathian nih vision pathum a pek i Damaska lam a kal cuahmah lio ah Pathian nih Jesuh hmang in a tonmi pa a si ti kha lamkaltu dalheriatnak ah kan hmuh khawhmi si. Dalkuanak ah kan hmuh khawhmi si. Korin cakuat pakhatnak, pahnihnak, hleihnihnak zongah voi a hmuh ṭhanmi cu vanthua thum cungah a kai ṭhan i Paul nih Pathian a hmuh tonnak kan hmuh khawh. Korin khua ah lamkaltu dal he riatnak kan zoh si ahcun langhnak a hmuh ṭhan ṭhiamṭhiam i cu tluk in langhnak voi thum a hmu thliahmahmi Paul hi Khrih hngalhnak ah a ṭhangmi pa a si. a nunnak lamtuan i kan zoh tikah biakam thar cauk kul le sarih lakah hin a cheu a ṭialmi pa a si theologian Bible siangning kan ti si ahcun theologian pakhat a tlingmi si Khrih hngalhnak ah tampi a ṭhang i nihin Khrihfabu zong nih Bible siang zong nih a theology le a kan cawnpiakmi hi tampi fim a kan chimtu ah kan hmanmi a si Sihmanhsehlaw Paul nih cun kei nih ka duhmi cu Khrih hngalh hi a si dih. A hngalh ciami kha a za a ti lo. Hngalh chin lengmang kha Paul nih a nunnak nih a hlam i a duh zungzalmi a si. Nihin Khrihfa kan nunnak ah Khrih kan hngalh lo. Pathian fimnak i kan ṭhan lo paoh si ahcun zeiti hmanh ah Khrih muisam a kengtu kan si bal lai lo. Khrih hngalhnak cu zei ruangah dah kan herh? Zumtu vialte nih ti ahcun a pakhatnak ah Khrih hngalhnak nih Pathian bochannak nun a kan pek ti hi kan dihlak nih kan theih awk a si. Khrih hngalhnak kan ngeih lo si ahcun Pathian muisam kan keng kho lo. Khrih hngalhnak i kan ṭhan lo si ahcun Pathian duhnak kan thei kho lo. Khrih duhnak kan hngalh lawng lawng ah hin Pathian lung a lawmhter khotu zumtu kan si. dawpmi ul nau na adongnak ah chim ka duh cu Khrih hngalhnak cu Paul lawng nih a herh lo David lawng nih a herh lo Moses lawng nih a herh lo nang le kei zumtu nihin ni chan a hrintharmi zumtu zong nih kan herhmi nun a si Khrih kan hngalh lawng lawng ah hin Pathian kan i bochannak a ṭhang lai. Khrih kan hngalh lawng lawng ah hin amah duhnak kan hngalh khawh lai. Khrih kan hngalh lawng lawng ah hin amah lung kan lawmhter khawh lai. Khrih kan lawmhter lawng lawng ah kan hngalhnak a karh lawng lawng ah hin Pathian muisam kan keng kho lai i a sunparnak a langhter khotu kan si lai. Paul nih Moses nih David nih Khrih hngalhnak kha an nunnak nih an hlamter bantuk tein Pathian sunparnak an langhter i Khrih caah rianṭuantu salṭha an chuak. Zumtu nang le kei zong Pathian salṭha kan si khawh nakhnga ding caah cun Khrih hngalhnak ṭhi kan herh zungzalmi si ti kha tuchun ni caan i Pathian bia kha chim duhmi si selaw kan dihlak te cah Bawipa nih thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Amen.